Thirtute chibai leh vek ule, vawiinah chuanin Synod Guest House kan tih mai thin. A nihna takah chuanin. Sinod Transit Accommodation a lah Shillong Lai Tumkhra hmuna awm hi bel chiangin thlirtuten tangkai taka an lo hman theih nan video nen detail taka rawn dah ka lo tum dawn a ni. Tunah hianin Sinod Guest House chhungah kan lut mek a. tin hei sign board a lo in tar a chuan in hei ah pangpar nalh tak tak te a lo awm a a hring nghal mai a hei a mawi dawn khawp mai kan pastor nu in pangpar nalh tak tak a collect khawm mek a ni tin-- A hnuai lampang floor hnih hi guest house a ni a, chuan a laiah hianin pastor quarter awm a, a chung lamah hian vip ah room pahnih leh ah committee room a awm a ni. Tunah hianin pastor quarter ah hianin kan lut dawn mek a ni. Kan Pastor quarter hi sawi tawh ang khanin guest house nen building khata awm ho an ni a, a hrangin kan la nei thei hrih lo va, tun dinhmunah chuanin kan phak tawk ang teh teh ah chuanin a nuam thaw khat viau a, a building hi sakna a rei ve tawh a, a khat mawi tawk chuanin rawng te hnawih that a ni a. Renovation te pawh tih ve zeuh zeuh a ni. Hei kan pastor te hianin an chei nalh viau mai a, aah a nuam kan ti ve thin hle ni han len luh te pawh hi. Tuna Shillong Kohhran bialtu pastor hi Pastor Lalramdin Tharakawlni a ni a, aah amah hi. Orissa Field, Orissa Mission Fields Ceretry a lo awm reng tawh a ni a, kum nga lai Orissa hmuna an awm a, heta Shillongah hian an rawn transfer a, tunah hianin kum thum an awmna mek niin ka hria a, amah hi han kawm te pawh kan tum rilru a nia, mahse Aizawl lamah PCI Biennial Conference ami khatah khanin a lo kal daih mai a, ka kawm hman ta lo va, tun video ah hian kan telh hman ta lo a ni dangah te kan la kawm thei tur a inngai ila.

Heti lama lo lang hi choka a ni a kan pastor quarter choka pawh hi hei a nuam thaw khat viau mai a zau nuam tawk a tin mi chi tin mi chi tang ah a te leh lian te apui apang kan lawi luhna a ni a thingpui ah engkim mai kan lamna hmun a ni a. Kan pastor te hian fel thei em em a ni. Mi an dawl zo em em a ni. Tin, hei hnuai lampang hi kan chhuk thlang atah hianin aaa guest room tak tak chu heti lam hi a ni a. Tunah hianin kan lut dawn mek a ni. Hetah hianin Kohhran nu hoin ai eng an zawrh thu an lo tar a. Tin, helai hmun hi. ahh sitting room lobby kan tih ang kha a ni a tah hianin inkawmna ahh visitor te nena inkawmna a ni a hei a nuam viau mai a fai nuam hle a ni room chhungah mei zia zuk phalh a ni lo zu leh rui theih thil lak luh leh tih phalh a ni lo tih an lo tar a ni. Zuk leh hmuam leh ruih theih thil ti tan chuanin thlen loh mai chi a ni. Tunah hianin hei room ah kan lut dawn a ni. Helaiah hianin ahh three bedded ahh bed pathum awmna a ni a. Bathroom a attach a, tichuan wardrobe hi a awm a, hei tho silen te a awm vek a, tin ahh bathroom hianin geyser a chhawm vek bawk a, tuilum duh duh in a herh chhuah theih a ni. Ahh a room te thar ser surin nuam lutuk ni lo mah sela ahh khum pakhat ah hianin parhet in cheng zel hi a ni a a tlawm hle a ni. Transit Accommodation Shillong hriat tirna leh ngenna caretaker hnenah registration tih hmasak tur a ni. Room chhuahsan check out hun chhun dar sawm pahnih a ni a, hemi bakawm chuan zan riak lo pawh ni se nikhat awm man pek belh tur a ni. Room chhuahsan dawnin caretaker hnenah chauh caretaker hnenah chahbi dah zel tur a ni. Gate hi zan dar kuaah kalh thin a ni. Khangte kha an rul thenkhat chu ni a, heti lamah hian room dang kan lut leng a, heti lamah hi chuanin mi dang an lo thleng a, a chhung chu zuk fang lut lo mai ila tin heti lampang hi-- Double bed awmna a ni a, hei a nuam hle mai wardrobe a lo awm a, bathroom geyser chhawm kha a nei zel bawk a, ahh a tlawm bawk si a, economic taka sum rent chem deuha thleng duh tan chuanin helai hmun hi ahh a fuh hlein ka hria. Gate hi zan dar kuah kalh thin a ni. Zu leh rui thei thil tih leh lak luh phal a ni lo. Ti lui chu chhuah tir nghal an ni ang. Room chhungah leh mi dang tana hnawk tura mei zial zuk phal a ni lo. Bawlhhlawh reng reng a bawm dustbin ah paih zel tur. Visitors room chhungah-- hruai luh phal Visitors room chhungah hruai luh phal a ni lo. Common room ah kawm tur a ni. Midang tana bengchheng leh harsatna siam loh tur tui reng taka hman tur a ni a, geyser leh light pawh hman loh lai chuan off zel tur a ni. Chawlh dan hianah chaw order theih a ni a, order tawh chuan ei lo pawhin a man pek tho tur. Taxi, motor hman dawlin gate chhungah ko luh kher loh tur. Bungrua vawn that tur a ni a, thil bo chu Senate House in maw phur lo vang, hma hi Kohhran ta a ni tih hre reng chungin luk taka enkawl theuh tur a ni.

Helaia hnuai hi chawihna lampang a ni a, khulai khuanin mass a zukzawm thei a, helai hi thut nghah chawlhna a ni a, hei hi huan kitchen garden te reuh te awm ve thei bawk a, a hnuaiah kan chhuk thlanga kan thla kan zuk la leh ang. room number one leh room number two te hi helaiah hian a awm a mahse kan hmang tawh lovang a inang deuh vek a ni. heti lamah hianin hei gas collective atangin tiraw khawi school nge nih kha government cz higher government cz higher engtitur engin lo kal deuh. Ti mai ila naupang in rawn hruai side seeing tur a ni excursion aww ui in van ti tha em em chu government anih chuan sorkar in a sponsor vek tih na ani maw school atang in principal hnen atang in aww chuan nang mah ni kha an miss te in ni ta te rawh ani em aww ani chu chuan khawi khawi nge kalin tum ee ka hre lo a tla chawp in ani mai.

Chuanin eng nge Silawm hi eng angin nge in ngaih? Kan vawi khat rawn kalna nen hei nuam an ti khawp mai. A ni maw? Tunah hian khawi ah nge kal in tum? Kan bazar ang khi lamah kha. Khawi hmun ah? Ka hre lo, khawi lamah nge min kal pawimawh em? E, in miss ten an hruai dawn che a, in van fel hlawm em em a ni le aw, nuam deuh in hmang dawn nia aw. Tunah hianin. Inchung ber lamah kan chho mek a ni. Inchung hi a zawl zau nuam viau mai a, pangpar i lo vel han chin nan pawh hianin a fuh viau a ni. Parvan nei nalh em em. Ui Sapthei te hi an rah nasa reuh lutuk. Ui Vanduam Sapthei hi ka ngai sang lutuk kei chu. Heti lamah hianin pangpar nalh deuh mai pima fakin kan pastor nupuiin a lo ti vul a nih hi a mawi hle hlawm mai. Room pahnih awm ta a, chuan room pakhat hi enge ni ta kawngkhar pathum a awm sia. ee helai hi committee hall a ni a chuan helai hi aw helai hi room pahnih dang ala nih chu inchunga room pahnih te hi tlema thleng nuam khawp mai helai hi hotu te leh mi pawimawh vip deuh hlek tana an reserve a ni.

Aaa view a nuam lutuk ringawt mai. Heng lai hi chu bit ve maw? A bit tha ve khawp mai. Tunah hianin inchung ber atang khanin kan chhuk thla a, tichuan in hnuai berah kan kal ve leh thung dawn a ni. In hnuai berah hianin aah-- Enge lo awm kan en dawn a ni. Synod House Foundation led by Rev. Hlai Rotluanga, Moderator, Mizoram Synod on the thirtieth January nineteen ninety three tih a lo inziak a nih lah hianin,

The fire on the altar must be kept burning. Leviticus bungruk changsawi pahnih. Helaiah hianin Masihi Sangati ho an inkhawm thin a ni.

a ni Shillong Mizo Kohhran Hmeichhia Golden Jubilee. Lungphun hlu tak tak te kan hmuh hnungah khan heti lamah khan kan kual phei dawn a ni. Hei hi ground floor a ni, basement zawk a ni. Heti lamah hianin inthiarna a lo awm teuh mai a. Chuan khu ti lampang khu an tuktuah huan ve a ni a ee hei bean te bean te neih tha tan tum nasa mai a van tha hlawm em ee khuai khawn mai a ni ching teuh bawk a chuan heti lamah han an ṭam ee van tha hlawm em em ve. Chuan helai ah hianin thut hah chawlhna leh thil eina in te a lo awm a ni. A nawm hmel reuh lutuk hei te. Hei hian sak thar deuh a ni a. Chuan heti lampang hi mess khi khi chung lampang kha a ni a. Lampang hi maths. E khai in dam tlang em. Kan thla em. Rawng in bawl a ni. Oh. E khai hi. Hi marks huan in rawng a bawl mek a ni. Chaw e siam tui thei teh mai a nia. E rawng bawl thiam a nia a ni hi. Chuan enge chawhmeh te i siam? E alu te, arsa te.

Average englo sa tel lo khanin chengza sawmthum a ni a, chuanin sa hrim hrim kha sa ei khanin
chengza hnih, sa chi khat nge, sa chi hnih nge, sa chi khat zel angah khan tina a ni. Aw, chi khat zel ang a ni.
Umm, a nih chu, a nih chu. A lawm awm e. A sam an pet tawh tawh awm e. E thei a hau tak a lawm cheng zahnih chu awm ve lutuk a lawm tiraw. Hei pawna eina in siam teh hi hei hi mess hall ang reng deuh a ni ve tih na ni maw? Aw ni ve kha. A nuam reuh. A thaw veng a nuam reuh. A thaw veng umm. Mikhual te pawh nuam an ti ngawt ang a. Aw khata ei khan duh zawk zel. A thaw veng sia hei a kawt zawl te hi nuam reuh bawk sia maw? Umm. E khai khai khai. Rawn ei ve zeuh zeuh thin tur a nih hi hahahaha. Tha hi mi dawhkan hi maw? Chawhmeh leh chaw kan va chhawp chhuak vek a. E, kawt laiah an ei mai thin a. Aw, chuan
hei khan an inrem kual ta vek ta maw? Sawmthum te an rawn hnial. E, a chang chuan sawmthum te an rawn thleng rup rup thin a ni maw? Sawmthum thlen theihna awm tihna a ni maw? E, a va tha ve. Chuan helai hi dawm tihna maw? Dawm hi a en thuak thei em?
E, hmeichhia leh mipa aw.
Aw. Aw, pailo en thuak ila ti rawh. E, hei dormitory, hei hi hmeichhia, hmeichhe thlenna ti hianin khum pakhatah hianin. Pakhat zel ang. Aw cheng za thum zan khat par he ta ni. A va tha ve cheng za thum chu tiraw. Three hundred rupees per bed a nih chu cheng za thum a van tha em. A nawm hmel reuh bawk si hei a hrawm miah lo mai. Hei a dunlop te pawh hi tha maw. Aw aw aw a nih chu. Tlema economic deuh leka thleng duh tan chuanin thlen ngei ngei chi nih hi lai hi maw a hrawm lo e mai umm aw mipa awmna lampang. Hei hi mipa hei mipa dawm this is ah dawm for male maw mipa mipa mutna hei a ti fel thlap thlap hle mai a hei tho si len te pawh awm vek a ni maw hei hi three hundred rupees per bed tho tiraw ti hian mipa ruk pasarih. pasarih thlen theihna duh chuanin aw duh chuanin a hnawh pawhin hnawh thei anih hi ti mai a khum hi join ila maw pathum chu mut theih dawn anih hi aw aw aw aw.
Lo buk lawk ila hengah hian chuanin ih tih hian tam deuh thlen ve thei nih hi maw? Ekhai a tha lutuk e, hei hi a thleng duh si lawng a, thleng duh tan chuan hriat ngei ngei tur nih hi ti rawh tlem a economic duh te kan lo awm ve a maw? Mihring kan in chen lo a
toilet a ni ta,
dawm bathroom leh toilet mipa leh hmeichhia hrang em saw saw? Hrang love e, saw saw hrang tawh lo maw?

Mahni thar chu hlim awm ve. Kan ching teuh mai a la thung bawk a that chu. That chu that chu. E kan la rawn ei pha ve mai thei sin tiraw. E in duh nena ka sawi dawn a. Khu lai ami khu enge eng lo nim? Nim. E nim te pawhin nei ni maw? Nia. E khai. A tui nen te kan kang maw? A ni maw? Aw. E khai a. BP sang nei tan rawn thliah zeuh zeuh theih a nih dawn hi tiraw. Nia. Chuan hei. He phui hnam te dawl te awm kim ve tap mai thei te aw mai an te e sawt ah pawh zawn mai an khai khai khai a hlu lutuk a tha lutuk he purun bawl tur te
e khai intoh delh ve a mahnih hi maw. Khati zawng kha Synod Guest House video kan rawn dah theih te chu ni a, Synod Guest House hianin room paruk a nei a, vip room telin a vaiin room paruk a nih chu. Tichuan pariatin cheng zali zel a nia, thlen man bathroom leh geyser te a chhawm hlawm a, tin dawmah hianin hmeichhia leh mipa bedroom paruk ve ve ah khum paruk ve ve a awm a, tichuanin Ahh mi sawm pahnih a thlen theih bawk a, mahsela adjust theih viau a, ahh a vai chuanin guest te hi mi sawmthum atanga sawmli te a inhnawh theih an ti a ni. A mamawh thil thuah chuanin a hlawm te pawhin booking te pawh a tih theih a ni. A awmna hmun hi a laili nuam hle mai a, ahh Laimukhra, Shillong Laimukhra ahh market chhak lawk a ni a, tunah hianin hei ahh guest house atangin ka chhuak a, market lam panin ka chhuk thla mek a ni. veilam sira building kan hmu lian em em hi saint edmunds compound a ni a an building hi an higher secondary building hlui a ni a tunah chuanin college in an luah tawh ni awm tak a ni ti hianin kan chhuk thla zel ang a aaa Laimukhra market kan zuk tawh mai dawn a ni. Hei hnai te ah hian in atm but a lo awm a sbi atm but hei hian in ah kawng pawh hriat a ti awlsam a ah market chak lawk a ni a khua laia kan hmuh theih ah a lo eng deuh ut khu a laibukrah-- main market a ni a an bazar lun lai ber a hmun pui lai ber a ni a tin hei kan thleng thla a ahh a sir leh lamah hianin ve ding lamah hianin hei building lo lang a var hi an market building thar a ni a market hlui kha an thiat a tichuanin building thar a lo awm a ni khilai lawk mai kha sawn guest house kha a lo ni ta a hei a thlang lampang hi--

kha a ni. hianin Laimukhra kawngpui kha kan chhuak chho a hei burger king a thar burger king restaurant thar a lo awm a hei hi a peng kawng peng-- Guest house kawng peng a nih a hriat a harsa lo a ni ah kan pastor nu in ah kawng hi an bo nasa thei khawp mai a a ti a chuvang chuan helai kawng peng hi hriat reng tur a ni khatiang zawng kha vawiin atana video ka rawn dah thei te chu a ni a ka video te min lo en chhuah sak avangin in vai chungah lawmthu ka lo sawi e.